Республиканың Ботыр районындагы Татар Сагыты авылында моннан 3 ел элек ачылган менә бу мәһабәт бина үз эченә урта мәктәпне дә һәм балалар бакчасын да сыйдырган. Шуңа күрә мондагы милли мәгариф системасы комплекслы итеп 3 яшьлек сабыйдан башлап 18 яшькәчә булган малайлар һәм кызлар өчен оештырылган. Тәрбия һәм укыту стандартлар буенча татар телендә алып барыла. Моны татар ирләре кияләр, бу түбәтәйләрне, аны абыеннарның башларында да түбәтәйләр бар, күрәсезме? Аны бик каты матур тигеп, алтын җепләр белән тигеп ясыйлар мулланнар элекке заманнарда. Татар сыгыты балалар бакчасына 47 бала йөри. Мәктәптә 158 укучы белем ала. Әле күптән түгел генә директор булып эшли башлаган Гөлнур ханым белдергәнчә, алдагы елларда динамика үсеш тә булачак. Бүгенге секеңгә Элекке белән чагыштырганда мәктәпнең балалар саны әзрәк, но динамиканы без әле югалтмаган. Бүгенге көнгә безнең мәктәптә 158 бала укый, тәрбия ала һәм 47 безнең инде күрдегез сез, садиктан киләләр. Алар барысы да безнең бер мәктәптә санала. Ә киләсе елларга анализ, алдагы елларга санасаң, безнең әле кимүгә түгел, мәктәптә балалар саны артырга тиеш. Чөнки без ике ел элекке генә менә монда база мәктәбенә әверелдек. Безгә хәзер күрше авыллардан да, чуаш авылларыннан да, татар авылларыннан да балалар килә. Бүгенге вәзгыять мөмкинлекләреннән чыгып, мәктәп җитәкчелеге федераль дәүләт стандартлары нигезендә дәрестән тыш чараларга һәм балаларны һөнәр үзләштерүгә зур игътибар бирәләр. Менә бу кадрларны без кызларның татар халык ашларын әзерләү түгәрәгендә шөгыльләнгәндә төшердек. Без ул дәресләрдә пешерү, кул эшләре белән шөгыльләнәбез, тегәбез. Безнең инде кызлар, малайлар аерым эшлиләр. Менә безнең бүгенге көндә әниләребез безнең бик ярдәм итә. Безгә төрле киңәшләрен бирәләр, һәрвакыт киләләр. Бүген менә без сезнең белән татар ашларыннан пешерергә булдык. Ә күрше бүлмәдә исә бер төркем кызлар чигү серләренә өйрәнә. Шунысы игътибарга лаек, чигү түгәрәген укытучы түгел, ә гомер буе фермада сыер савып, лаеклы ялга чыккан Миндания апа Әхмәтова алып бара. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, ул бер тиен дә хезмәт хакы алып эшләми. Просто үзем белгәнне балаларга өйрәтеп калдырасым килде, ди зур йөрәкле Миндания апа. Мин артык яратам тигергә үзем. Шуңа күрә күрә инде кызларга күрсәтеп, ничектер элеккегеләрне искә төшереп кием инде шундый дим. Тикәстән мин ризалаштым. Үзем теләп килдем мин. Миңа да күрсәтмә тәмледән сыгып китергә әби була, айланып килергә, прогулка була. Кызлар үзләре дә теләп йөриләр. Мәктәп белән танышып йөргәндә без Миндания апа сыман түләүсез эшләүче Тагын бер фидакарь затны очраттык. Ул гомер буе колхозда эшләп лаеклы ялга чыккан Минзаһит абый Вәлиев. Ул балаларны атнасына бер тапкыр мәктәпкә килеп гармунда уйнарга өйрәтә. Хәзер авылда инде бармак белән генә санарлык калды минем кебек гармонистлар. Шунарга инде күптән эс пошып йөри иде минем. Ничек тә булса балалар белән хәлдән килгән хәтле гармунга өйрәтергә планда бар иде элгәре. Шулай итеп, мәктәпкә директор белән Анединова белән сөйләшкәч, алар бер киңәшкә килеп, бер группа бирделәр. Миңа калса, нәкъ менә шундый кешеләр турында татар җанлы, милләтнең киләчәге турында уйлап яшәүче фидакарлар дип әйтәләрдер дә инде. Дөресен генә әйткәндә, бу мәктәпнең авыл халкы, җәмәгатьчелек һәм мәчет белән эшләвенең бай тәҗрибәсен күпләргә үрнәк итеп куярга була. Мәктәпнең балалар бакчасы, әти-әниләрнең мәчетләр белән тыгыз элемтәдә эшләве ул безнең телебезне, йолаларыбызны, мәдәниятыбызны саклауга зур этәргеч булып тора. Әлегә кадәр мәктәптә укучылар дәрес кысаларында рус, татар һәм чуаш телләрен өйрәнгәннәр. Узган елгы вәзгыятьләрдән соң чуаш телен укытмый башлаганнар. Мәктәптә Татар теленең саны үзгәрмәде, шул килеш сакланып калды. Ник, ни исәбенә? Даже бездә артты дисәк тә була. Чөнки шул ук шаукым ул Чувашия республикасына да кагылды. Анда бит инде алар э, законында шулай әйтелде. Әгәр әти, әни теләмәсә, балага кичләп чуваш телен өйрәтергә тиеш түгелбез. Ә без чыннан да мәктәптә әле чуваш теле дәресләре алып бара идек. Шуңа күрә безнең әти-әниләр балаларыбыз татар телендә һәм рус телендә укысын дип гариза яздылар да, безнең менә икенче класста, өченче класста, дүртенче класста татар сыгы татар дәресенә бишәр сәгать бирелгән. Татар теле югала дип әйтмәс идем безнең якларда, безнең республикада менә Үзебезнең туган телне укытырга мөмкинлек бирелгән. Районның татар теле һәм әдәбияты укытучылары, авыллардагы балалар бакчалары мөдирләре һәм тәрбиячеләр катнашында узган киңәшмәдә сүз балаларга милли тәрбияне һәм ана телен өйрәтүне гаиләдә генә алып бару турында да сүз чыкты. Гаиләдә генә саклап булмый, мәктәп аны дәвам итергә тиеш. Ул бердәм булырга тиеш. Әйткәнемчә, баланың психологиясе, өйдә әти-әни татарча сөйләшә, ул әти-әни белән татарча сөйләшә, Ул аның өлкән кешеләре. Мәктәпкә килеп, әгәр дә мәктәптә русча булса, аның яшьтәшләре русчага күчсә, бала нәтиҗә ясый. Әти-әнине ул олы кеше итеп болары кабул итә, аның теле итеп кенә кабул итә ул аны. Ә заман теле итеп, җәмгыятьне алып бара торган тел итеп кабул итми. Шуңа күрә мәктәптә аның яшьтәшләре, аның укытучыларының татарча сөйләшүе бик мөһим. Дөресен генә әйткәндә, бүген мәктәпләрдә татар теле укытуны оештыру җиңел түгел. Ә Дәүләт Думасы телләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрне дә кабул итсә, хәл тагын да мөшкел булачак. Һәрхәлдә, бүгенге вәзгыять шуны раслый.